Weekend ieħor, iktar episodji speċjali ta' Prime Time minn Sqallija u llum il-mistidna tiegħi Annalise Camilleri, ex parteċipanta ta' reality ta' One Licorice. Bonni. Għajjim ta' kmin illum. Iva, għajjibni naqa kmini. Fiex indaq l-izveljeri? Fl-4 u 5, dik il-5 minuti importanti. Allura tal-li kirix kienu jgħajmu kon kmini u koll? Iva, skont Forna konna mmorru, fimt, ġili per eżempju konna nqumu kmini u bat namelu għar nafstanar riqdin għax nasu destinazzjoni ieħor ma bat kien hemm darba għajmuna wara d-disa sigħat. Ġotrak, ovvjament, jek tiftakru sew, ġotrak konna sew. U rrabjajt. Għalix. Ma li kerix. Għax ma kienux tawna għax niklu kont kont bieċa pineapple biex. Kont hangry mela. Iva, kont angry moody, soltu. Isma, meta mort li kirixint is-sena li għaddiet, fejn kontu mortu? South Africa konna morna. U kellek ideja li sejrin South Africa jew le? Laqqa xej, jiena vera kont qed naħseb li konna ħamur x'imkien ħdej l-Ażja. Ġifieri vera l-parteċipanti ma jkunux jafu. Iva, iva. Provajna ta' mill-emmol minn hawnhekk għax anki, sorry, biex ngħidilkom anki bl-injections, fim, jiena nipprova niskopri fejn sejrin. Fejn għandek bżonn dak il-vaċċin. Ma xorta ma tajċi jiena, imma Isma, la qegħdin hawnhekk ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-isfida li tawkom meta kontu f'dik ix-xmara, dik eh. l-adira. Fej li l-eks majnik tajjat, ja, ja. U ħajġet minn għawel dik il-ja. Isma, ejd li naqra għalfej bdej tajjat daqsek ja. Mela ħna konna fuq fizu ċatra ġiġi ċatra bil-magna sowa u li kien bdew iwadbunna blalen bl-affarijiet li jow nistaw nirpu jow jinaqsu minna tipo Dan il-ballun tar per eżempju naqqas sikkina kbira, per eżempju, li dik vera jkollok bżonn biex taqta' l-mula hekk. Jew per eżempju għandek kaxxa suffarini li kienet tiswina ħafna ħna biex nibdew n-nar. U li kien tafa tal-ballun il-bot, jena jgħidu hekk. U peress li jena l-kmux nitta wahda li l-għon kuħat jow, mimma kien kon tajna naqra l-ura u għamejta li għaddi l-ħagġa xat jow taf kif nippu xaġa tajba jow ħazina. U meta bdejt nafas fuq il- taf x'kien tajn, ramel, kien disgustanti. U tipu saqajja jibdew jinżlu biex it-terġa t-tella tisma. Insomma, l-internet kien il-jaqli l-sajn.

Għalli jbatu l-ġuħ. Iva. Kien ikollok ġuħ inti? Fem jiena dejjem bil-ġuħ, ġifiri kienet sfida tliet ġimgħat biex ma nikolx ukoll. Vera batina bil-ġuħ, ġifiri tkun fuq il-kameras ma tarawx kollox minn dun u sa' kemm nordu. Batejna l-ġuħ kien hemm darba li kważi rabbjajt jekk minn tkomx għattuni xnejkol issa, naħnieqaf. Ta' li kirix ġaluk tiekol is-saqaj tat-tiġieġ. Ommi ħliva. X'għadda minn rasek meta qalulek li trid tiekol is-saqaj tat-tiġieġ? Ifhem, huma tawna saqaj ġo borża, ġifieri lanqas konna. Dawk it-tlett iswaba ta' quddiem. Lanqas rajna taf kif ma ftaħniex biex naraw eżatt x'inhuma, għedt All right, ejja nikluhom, issa nsajruhom. Imma vera kienu bla laħam. L-unika biċċa tal-laħam li kellu. Il-rifsa. Ġifiri, laqqas kien xi ħaġa li tmur qed toma, tisa qed tissessem. Imbaqgħu. Ġifiri sħajjartuhom bid-dwiefer? Iva, iva, imbaqgħu. U t-toma, x'toma fihom? Assaċ, iktar kienu mit-toma x'aħna mill tfajna l-basal taf kif ġo, mhux jisu stju, imma kien hemm waħda li għalmitna kif nagħmluha. Pala toma Ma nemx toma, għax memx laħam fuq, u toma ta' l-istiju. Ara, ara, eja niqfu nitkelmu fuq dawn it-tomiet li fl-opinjoni tiegħi mhumiex daqshekk attraenti. U nitkellmu fuq toma li żgur toġob lil ħafna u hija toma li ħafna ifittxu, it-toma ta' ċikkulata. Ah, Għamorru għal fażera ta' reklami kif tiġu lura ħataraw għal xi xed ngħid.

Designed to love living. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify,

Orjenta, is-sale tas-sena li kulħadd qed jitkellem dwaru, the biggest sale. Just Got Better, l-aħħar opportunità biex tiffranka bil-kbir qabel ma Orjenta imorru x-showroom il-ġdida fl-Imrieħel, l-aħħar OP weekend, is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Mejju. Prezzijiet imqaċċta fuq għamara ta' kwalità, kċejjen, sufanijiet, siġġijiet, mirja, purtieri, ornamenti u rigali, fl-aħħar Opi Weekend ta' Orjenta minn ġewwa ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Miftuħin il-ġurnata kollha. Żur Orjenta u niggarantilek akkwisti eċċellenti. L-ikbar sale ta' Orjenta, titilfuhx!

Modika, belżajra fi xlok ta' sqallija, marufa ċ-ċikkulata unika tagħha. Din iċ-ċikkulata hija preparata bl-użu ta' riċetta antika li nġibet sqalija mill-Ispanjoli fis-seklu 16. B'differenza miċ-ċikkulata tradizzjonali, iċ-ċikkulata ta' Modica hija magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar kiesaħ li jippreservaw il-qamħ naturali taz-zokkor u jagħtuha nisġa u togħma distinta. Annelies, Modica. Mhux il-ġmiel hawn. Hawnhekk aħna mhux se naħqruk, mhux se nġaluk tbati, la ħadbat il-ġuħ laqqas ħatorqod skomda, anzi bil-maqlub, kompletament bil-maqlub. Hawnhekk ħad gawdi x'inhu l-lussu u ħad gawdi ħafna tomit tajbin. Mur. Ek sewwa u xira. Ciao. See you, ħambusek waħda. Thank you. Ciao.

Annelies, żgur ħa taqbel miegħi modika idduq toma u tinsa oħra. U sabadi għamlu biċċa xogħol mill-isbaħ irristrutturaw anke l-ġonna ta' madwar id-duomu li hawn. Biċċa xogħol mill-isbaħ tista' tiġi hawnhekk u toqgħod tirrilassa wkoll. Insomma, kważi kważi qed inħoss nibdi ċ-ċikkulata kollha isna ta' Charlie għandu Chocolate Factory. Lumpa lumpa jon, osbis. Rajt bħali. Ma nafx, qed nirajt lumpa lumpa naħseb aħjar naqaf nikol iċ-ċikkulata. Ciao, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.

Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.